Kaman ti ni pun karindi ti Arba'una hadiisi la din ka ti kaanti ti tuɣi zuŋɔ, dinzuɣu zuŋɔ mi ti yɛn kuɣila hadiisi shɛli bim din nyɛ dibaayɔbu la, Al-Hadiisu Saadis, hadiisi shɛli din pahiri dibaayɔbu, An Abi Abdillahi, o yi bi deei lahabali Abla baaba sani, An-Nu'umaan ibn Bashiir, Aba mi o bini booni so An-Nu'maan, Bashiiri bia la, radiyallahu anhuma, Naawuni yɛda be o mini o ba zuɣu. A ti wum radiyallahu anhuma maa, di gbunni nyɛmi o mini o ba maa zaa bɛ daa nyɛla Musulinnima. Din zuɣu ka a nya ka litaafinima ŋun lee sabi ni ka o yɛn radiyallahu anhuma n-sabi o yɛn suhi la aduwa tiri bɛ niriba ayi maa zaa, di gbunni din nyɛ shɛm m-bala. Qaala, ŋuni n-yɛli, Sami'tu Rasuulallahi, sallallahu alayhi wa sallama,

bee ka di ŋmanila di dibaayi maa zaaha. Din zuɣu a ti nya lala bini din ka booni mushtabihat maa, laa ya'lamuhunna kathirun mina nnaas, bɔyi di mi zooya pam ka niriba bi mi li, ka niriba pam bi mi li, di zooya pam ka niriba pam bi mi li, faman ittaki shubahaati, bɔyi ninvuɣu so ŋun tiligi o maŋ ka chɛ lala yɛtɔɣa ŋmaya ŋmaya ŋɔ maa bee yɛtɔɣa ŋmahinda ŋɔ maa, fa, fakad istabra'a li diinihi, bɔyi achiika! Bɔy o niŋ o daadiini kasi, wa irdihi ni o ninsalisili, wa man waka'a fi shubahaat, bɔy a nya ka daadamiya ka o yi zaŋ o maŋ n kpalim la lala shubahaat maa puuni, ŋun ŋuna o nya bini o bi vihira, bɔda o nya o nya bini o vihira ka lala bini maa di nyɛla haraamu bee halali, to di zooya pam ka o tooi lula o yɛn lula la yɛtɔɣ shɛŋa din nyɛ yɛtɔɣ ŋmahinda ŋɔ maa puuni.

bukuŋ. O ni gulindi shɛli polo maa, mo shɛli beni lala bɛ ni booni binshɛɣu bukuŋ nyɛla binkɔbigu ni yɛn ŋub shɛli ka sa bee ka gbaai doli din ka bɛ booni bukuŋ. Yuushaku an yabta'a fiihi wee ka di ku chɛ bilifu ni bɛ lu di puuni. Bɛ yi ka o zɔri ni kaman bɛ ti miri li, a nya ka taɣiriba shɛm maa, dini n-nyɛ Yushako, ka ka di kul chɛ kaman ka di ŋmanila bɛ yɛn bi, bi, bi, ka bɛ ŋub bɛ mɔri, ka di ŋmanila bɛ bɔri ni bɛ kpe di puuni. Alaa wa inna li kulli malakin hima, o yi baŋmiya kadama naa kam malila o bukuŋ, alaa wa inna hima Allahi mahaarimuhu, o yi baŋmiya kadama Naawuni bukuŋ gba zaɣ yaa, dini n-nyɛ o ni mɔŋ yɛtɔɣ shɛŋa.

Ala wa hiya al-qalb, o yi baŋmiya ka daɣi bee lala n-nyɛli di mini nyɛ daadam suhi. Rawaahu al-Bukhaariyu wa Muslim, o yi limam so bɛn booni Buhari la o mini Muslimi la bani n-deegi li. Kaman ti ni pun karindi dabisa shɛŋa din gari maa, ti yɛli ni a deei a ŋun ka daadam diya alizama, bɔ ka o lihi bɔri alizama maa puuni ka deei a li maa. Dinzuɣu ti kana ti lihi kpiɔŋɔ, a na pun

Hal daadam a suhu puuni maa kpe zabali fu'aadu maa maa, a ku tooi nya yelimaŋli a suhu ni ka bi baŋ ni a gba yɛli o. Dinzuɣu daadam ti malimi ti suhuri din ka a na bɔri ni o yeli ti ba. Zuŋɔ a mali a suhi, a ku ʒiya ni a bɔri ni a nya a nya alaha ti ba ni a ti di binshɛɣu din nyɛ haba amu a nya bo.